Sou, een schéinen gudden Owend, dir Dammen an dir Hären. Ech begréissen iech ganz häerzlech zu dëser Pressekonferenz, zu enger weiderer Pressekonferenz vum Bildungsministère iwwert déi eenzel Schrëtt an iwwer weider Schrëtt am Deconfinement. Wa mer zeréckkucken, dann denke mer nach ëmmer un den 16 Mäerz, wou vun engem Dag op deen aneren op eemol näischt méi normal war. De 16 Mäerz hu mer Iwwerall zu Lëtzebuerg, d'Schoulen an d'Betreiungsstrukture missen zoumaachen. Och gesellschaftlech sinn e Lockdown, wéi Lëtzebuerg en nach ni erlieft huet, geschitt. D'Schüler hu vun engem Dag op deen aneren hir Frënn net méi gesinn, hir Enseignant net méi begéint. D'Léiere war op eemol nach just virtuell. Zesummen hu mer Online-Plattforme geschafe fir Schüler an Elteren ze erreechen. D'Schüler hunn hir Enseignanten iwwer Video gesinn a mat de Kolleegen iwwer Teams geléiert. Dëst war eng enorm Ëmstellung fir eis alleguerten an et war eng onwahrscheinlech Leeschtung. Den véierte Mee hu mer dunn mat der Réouverture en alternance vum Secondaire en éischten, en ganz virsiichtegen Schratt zeréck an d'Normalitéit geholl. Den 25 Mee hu mer och am Fondamental mat A a B-Gruppen nees ugefaangen. D'Schüler konnten nees zeréck an d'Schoul goen, hir Enseignant nees gesinn, wann och net déi ganzen Zäit an och net mat all hiren Klassenkameroden. Mir hunn eis alleguerten ëmgestallt, fir eis Kanner nees e Stéck Normalitéit zeréck ze ginn, fir a strikte sanitäre Bedéngungen d'Schoulen nees deelweis um Liewen, mat Liewen ze fëllen. An awer ass nach laang net alles nees normal an de Schoulen. Dofir wëlle mer och an deene leschte Woche virun der grousser Vakanz nach emol e weidere Schratt a Richtung Normalitéit goen. Jo, wéi wier et, wa mer et géife fäerdeg bréngen, eis Klassen nees normal zesummen ze bréngen, d'Schoul also nees e Stéck wäit méi normal fonctionnéieren ze loossen, en aussergewéinlecht Schouljoer dach awer normal kënnen ofzeschléissen? Natierlech verstinn ech jiddereen, deen elo seet, Mécht eng Ännerung virun der grousser Vakanz nach Sënn? Ass deen Opwand elo nach gerechtfertegt a wat bréngt dat de Kanner? Déi Froen do, déi si berechtegt an och mir hunn eis an deene leschten Deeg méi wéi eng Kéier e gestallt an probéiert se ze beäntwerten. A mir hunn eigentlech dat gemaach, wat mer an den leschte Wochen ëmmer gemaach hunn, mer hu probéiert ofzeweien, dat wat fir eng weider Öffnung schwätzt, op déi eng Säit vun der Wot ze leeën an dat wat dach berechtegt Bedenke sinn, op déi aner Säit. A mir hunn dat net alleng gemaach, mir hunn iwwert déi leschten Deeg mat allen eise Partner doriwwer geschwat, mat den Direktioune vun de Schoulen, mat de Gewerkschaften, mat den Elteren a Schülervertrieder, an dat all Kéiers esouwuel aus der Grondschoul wéi och aus dem Lycée, wéi och aus de Kompetenzzentren. Mir hu mat de Gemengevertrieder, mam Syvicol doriwwer diskutéiert. Mir hunn och de wëssenschaftleche Rot zur Säit gezunn, fir ze kucken, wat déi nei Erkenntnisser sinn a wat och nei Simulatioune sinn, déi dann op Basis vun der Hypothees, datt d'Klassen nees ganz géifen zesummekommen, geholl goufen. An natierlech hu mer och bei der Direction de la Santé en Avis fir deen heite weidere Schrëtt gefrot. Bei där Consultatioun huet ee gemierkt, datt d'Meenungen iwwert de Schluss vun dësem Schouljoer auserneen ginn, an awer konnte mer ganz vill Remarquë Kritik an awer och ganz vill konstruktiv Virschléi mat integréieren. An ech hunn a menge Consultatiounen hei vill nogelauschtert an ënnerschiddlech Argumenter héieren. Déi organisatoresch Problemer iwwerweien eigentlech hei bei de Bedenke fir weider opzemaachen an déi pädagogesch Argumenter, d'Argumenter am Interessi vun de Schülerinnen an de Schüler schwätzen eigentlech op där anerer Säit och eng ganz däitlech Sprooch. D'Schüler sollen nees ganz zeréck an hire bei hiren Enseignant. Och wann elo nees d'Bänken do mussen zesumme geréckelt ginn, wësse mer firwat datt dat gemaach gëtt, et gëtt gemaach wéinst de Bildungschancen vun eise Kanner an de Jugendlechen. D'Regierung huet duerfir haut op mäi Virschlag hin decidéiert, an der Grondschoul an och am Lycée d'A a B-Gruppen nees zesummen ze féieren, an dat ab e Méindeg den 29 Juni bis eben e Mëttwoch de 15 Juli, also bis d'grouss Vakanz. Dat sinn dann nach vum 29 Juni un 13 ganzer Schouldeeg wou d'Schüler aus enger Klass nees zesummen ënnerriicht ginn, an dat all Dag an net ewéi bis elo ebe just eng Woch iwwert déi aner. Bis dohinner hat am Fondamental all Schüler tëschent 8 an 11 Schouldeeg zanter der Ouverture, der Reouverture vum Fondamental An zanter der Reprise am Lycée sinn et tëschent 13 a 15 Deeg, déi mer zielen, wou d'Schüler eben nom Lockdown am A-B-Modell an d'Schoul gaange sinn. Elo komme mer also nach eng Kéier op 13 ganzer Schouldeeg fir jiddereen dobäi. Déi 13 Schouldeeg sollen eis erlaben, d'Schouljoer esou gutt ewéi méiglech ofzeschléissen. Dat ze festegen an ze ergänzen, wat am Lockdown à distance geléiert gouf, respektiv déi lescht Wochen an der Schoul en alternance vermëttelt konnt ginn, fir esou all Schüler eng gutt Basis kënnen ze ginn fir de Start am nächste September. An et war ëmmer dat, wat eist primäert Zil war an deene leschten dräi Méint, nämlech dat aussergewéinlecht Schouljoer hei esou ofzeschléissen, datt mer am nächste September ouni gréisser Schwieregkeete kéinten nees ufänken. An dofir wäerte mer eis weiderhin op dat Essentiellt konzentréieren, déi wichteg Contenuen ebe sinn, déi mer brauchen, op deem dat nächst Schouljoer soll weider opgebaut ginn, Dat ze erreechen ass ass eben dat Wichtegst an duerfir wëlle mer elo déi zousätzlech Schoulstonnen, déi zousätzlech Schouldeeg, déi hei derbäi kommen, ganz intensiv notzen. An och dofir ass et wichteg, elo déi Erfahrung eben mat de ganze Klassen an de Schoulen ze maachen, am Hibléck och op d'Rentrée am September, fir do eng méiglechst normal Rentrée ebe kënnen ze preparéieren. Bei deene Consultatioune vun deenen eenzelne Partner, do ass ee gemeinsame Punkt awer opgefall, nämlech datt den A-B-Modell gutt fonctionnéiert huet. Jo, et war vill Opwand, mee et huet erlaabt, d'Schoul nees fréizäiteg fir all Schüler opzemaachen, an dat ënner séchere sanitäre Bedingungen. Déi kleng Gruppen, an deenen do geschafft ginn ass, hätten et och erlaabt, souwuel op där enger Säit d'Distanz vun zwee Meter tëschent de Schüler ze respektéieren, mee och e konzentréiert an en individuellt Schaffe méiglech gemaach. Esou hätt ee ganz ënnerschiddlech och op déi ënnerschiddlech Fortschrëtter vun de Schüler wärend dem Lockdown kënne reagéieren. An awer musse mer wëssen, datt den AMB-Modell méi wéi all zweet Schoulstonn ausfale gelooss huet, d'Schüler also haut nach ëmmer op Unterrecht verzichten, op dee se eigentlech e Recht hunn. Se hu missen dorobber verzichten, well déi sanitär Situatioun virun enger Rei vu Wochen et nach net erlaabt huet, all Schüler zäitgläich an d'Schoul kommen ze loossen, Et war noutwendeg fir d'Schüler an d'Enseignanten ze protegéieren an och d'Verbreedung vum Covid 19 ze bremsen. Nun haut wësse mer, datt mer an enger ganz anerer sanitärer Situatioun nach emol sinn. D'Zuel vun den Neiinfektiounen packt et zanter enger ganzer Rei vun Deeg kaum nach an den zweestellege Beräich, obscho mer Dausende vun Tester pro Dag mëttlerweil maachen, wéi gëschter zum Beispill 8.500. An der leschter Woch goufen insgesamt 36 Leit positiv getest, an dat bei insgesamt 28.141 Tester, déi gemaach goufen. Mir leien domadder an där Woch an enger Moyenne vu 5 Neiinfektiounen den Dag an op 1.000 geteste Persounen ass an der Moyenne eng Komma zwou positiv getest ginn. D'Situatioun, wéi sech momentan ronderëm de Covid 19 zu Lëtzebuerg presentéiert, kann net méi vill besser ginn ewéi elo. Vill manner Neiinfektioune pro Dag wäerten einfach net méiglech sinn. An do stellt sech dann schonn d'Fro, Wéini maache mer e weidere Schratt a Richtung Normaliséierung an eise Schoulen, wann net grad elo, wann net grad bei där doter gudder sanitärer Viraussetzung? A mer wësse jo och mëttlerweil, datt net nëmme de Virus, datt de Virus net nëmme manner geféierlech ass fir Kanner a fir Jonker. Se kënnen wuel infizéiert ginn, mee hunn an der Reegel awer keng schwéier Verleef. Kanner a Jonker kënnen de Virus och weiderginn, mee maachen dat vill manner dacks ewéi déi Erwuessen. Dëst ass net nëmmen de Stand vun der internationaler Fuerschung, mee entsprécht och eisen Erfarungen aus deene leschte Méint. Jo, et sinn an et ware Schüler aus Grondschoulen an aus Lycéeën infizéiert, ma an aller Reegel goufe se vun Erwuessenen an net an der Schoul infizéiert an an aller Reegel hate se keng Symptomer. Et gëtt also kee Grond, dee géif rechtfertegen, firwat weiderhin d'Schüler op méi ewéi d'Hallschent vum Unterrecht misste verzichten. Ganz Klassen zesummebréngen, dat ënnert der Berücksichtigung vun allen aneren haut bestehenden Hygiènesmoossnahmen, féiert eben net zu enger onkontrolléierter Ausbreedung vum Covid 19, an dat hunn eben déi rezentste Simulatioune vun der Covid 19 Taskforce vu Research Lëtzebuerg och nach emol erginn. Dobäi kënne mer ouni Bedenken d'Chance notzen, an deene leschten zwou an eng hallwe Wochen d'AB-Gruppen nees zesummenzeféieren, fir esou all Schüler e Maximum u Schoulstonnen zoukommen ze loossen. Mir hunn dobäi probéiert, den Opwand vun den Direktiounen, den Enseignanten an och de Schüler an den Elteren esou geréng ewéi méiglech ze halen. Mir sollen eis alleguerten op déi wäertvoll Momenter zesummen an der Klass konzentréiere kënnen an dofir bleiwe mer beim Horaire vun 8 bis eng Auer. Esou mussen d'Stonnepläng net geännert ginn. An der Reegel bleiwen déi aktuell Stonnepläng, just datt eben A a B-Gruppen zesummen an engem Sall ënnerriicht ginn Och huet dëst keng Inzidenz op de Fonctionnement mëttes vun de Maison Relaisen, just datt eben och do d'Kanner, déi betreit ginn, zesumme kënne bleiwen. All aner sanitär Reegelen an Aschränkunge bleiwe bis op Weideres bestoen. De Mundschutz gëtt an der Enceinte vun der Schoul recommandéiert, bis een am Klassesall um Stull sëtzt. Reegelméisseg ginn d'Hänn gewäsch oder desinfizéiert. Pause bleiwe versat a Plaze wou Schüler aus ënnerschiddleche Klassen zesumme kënne komme bleiwen zou, wéi zum Beispill d'Kantine. De weiderhi reduzéierten Horaire verhënnert datt Schüler sech ze vill an der Schoul oder ronderëm d'Schoul géife vermëschen. Déi Kanner aus der Grondschoul déi mëttes betreit ginn bleiwen och weiderhin am selwechte Grupp ewéi moies. Wichteg ass eben, datt mer weiderhin e feste Grupp vu Schüler hunn, déi sech an der Schoul net vermëschen. Dat erlaabt et eis zum Beispill am Klassesall op de Mundschutz an op déi zwee Meter Distanz ze verzichten. No banne kann dee Grupp sech also méi no kommen, wann en no baussen e Stéck wäit méi strikt ofgeschiermt gëtt. Jo, mir bréngen déi ganz Klass nees beieneen, behalen awer all déi aner Sécherheetsmesuren déi bäi a garantéieren esou och weiderhin eng maximal Sécherheet fir all Schüler an all Intervenant. Zousätzlech gëtt d'Ouverture, déi weider Ouverture vun de Schoulen awer och begleet vu mëttlerweil engem flächendeckenden Testing. All Schüler an Enseignant ginn an Gruppe vun 5 agedeelt an all Woch gëtt een aneren vun deenen 5 erausgesicht deen sech kann testen loossen. Esou kënne mer fréizäiteg op eventuell Infektioune reagéieren an bremse gläichzäiteg d'Verbreedung vum Covid 19 am Land, well Infektiounsketten schnell ënnerbrach ginn a mir hunn eigentlech permanent e Bild wou de Virus wou ënnerwee ass a wéi e sech verbreet, an do wou en da méi staark optrëtt wéi an der Woch virdrun, kënne mer direkt reagéieren. An ech wëll och hei nach eng Kéier en Opruff maache matzemaachen, sech testen ze loossen, well et mécht een d'Schoul méi sécher doduerjer, et mécht een d'Gesellschaft méi sécher doduerjer, et erlaabt een eis alleguerten sech nees méi fräi kënnen ze beweegen, wa mer eebe wësse wou de Virus ass an en do besser kënnen agrenzen, dat gëtt méi Fräiheet zeréck fir all déi aner Leit am Land an duerch e Matmaachen, duerch e sech teste loossen, duerch déi Chance do kënnen ze notzen, protegéiert ee virun allem och sech selwer, seng Famill, seng Frënn, seng Aarbechtskolleegen an hei eben och seng Schoulkolleegen, egal ob et d'Kolleegen aus der Proffekonferenz, vun den Enseignanten sinn oder eben d'Klasseskameroden. Wann d'A an B-Gruppe elo zesumme kommen, dann ass dat e weidere wichtege Schratt a Richtung Normalitéit. An awer bleiwe mer bei ganz ville Sécherheetsmesuren, déi weiderhin d'Schüler, d'Enseignanten an d'Educateure solle protegéieren. Mir mussen eben léieren mam Covid 19 ze liewen an dat heescht eben och mam Covid 19 Schoul ze halen an dat och mat ganze Klassen, esou datt d'Léieren an der gréisstméiglecher Sécherheet ka stattfannen, esou datt mer dem Recht op Bildung awer kënne gerecht ginn a gläichzäiteg awer gutt een op deen aneren oppassen. An andeems mer déi zwee, nee, déi dräi an e hallwe Mount nom Lockdown d'Klassen nees zesummeféieren, schléisse mer dëst Schouljoer an der gréisstméiglechster Normalitéit of. Ech hunn an deene leschte Wochen och mat ville Schüler geschwat an egal wéi al se waren, egal a wéi eng Schoul datt se ginn, se wollte vrun allem eppes, virun der Vakanz hir Klassekameroden erëmgesinn Och déi Normalitéit gehéiert zur Schoul an ass de Schüler enorm wichteg. Besonnesch Bauchwéi haten d'Schüler, déi hiert Gebai verloosse mussen, déi zum Beispill am Sprong fir an de Lycée stinn. Si kënne lo net nëmmen hir Erfarung aus deene leschte Wochen austausche mat all hire Kolleegen aus der Klass, nee si kënnen och hire Kolleegen, hiren Enseignanten an hirer Schoul richteg Äddi soen. Esou wéi d'Kanner de 25 Mee an déi Jonk schonn virdrun den 11 Mee bal alleguerte mat Freed zeréck an d'Schoul komm sinn, esou wäerte sech och lo jidderee freeën, nees déi ganz Klass erëm ze gesinn. D'Schoul ass d'Plaz vum Léieren, d'Schoul ass awer nach ganz vill méi ewéi dat. D'Schoul ass eben och d'Plaz, wou, jo, d'Liewe vun deene Jonken, hiren Alldag strukturéiert gëtt. D'Schoul Gëtt engem jonke Liewen och Sënn, d'Schoul ass d'Plaz och vun de Frëndschaften. An d'Enttäuschung war bestëmmt op ganz ville Plaze grouss, well déi bescht Frëndin oder dee beschte Frënd et dann awer net an dee selwechte Grupp gepackt huet. An ech weess, datt ech hei op dëser Plaz ville Jonke versprach hat, datt mer bei der Opdeelung vun de Gruppe ganz besonnesch dorobber géifen oppassen, An ech weess, datt mer ganz dacks dëst Verspriechen aus organisatoresche Grënn eben net konnten anhalen. An och duerfir sinn ech frou, datt d'Schüler elo virum Enn vum Schouljoer och nees alleguerte kënnen de Wee beienee fannen an de Wee zesummen zeréck an d'Schoul fannen. An der Grondschoul, do also wou dat autonoomt Léieren doheem net esou selbstverständlech ass, wäerte mer déi zousätzlech personell Ressourcen, déi mer fir d'B-Gruppe rekrutéiert hunn, bäibehalen. Si hëllefen den Enseignanten an der Klass fir méi staark op déi ënnerschiddlech Besoine kënnen anzegoen Esou kënnen zum Beispill Retarden nach am lafende Schouljoer opgeschafft ginn. E Schüler, deen am Apprentissage à distance seng Schwieregkeeten hat, kann hei geziilt gefërdert ginn. D'Zil ass ganz kloer eben, jidderee soll fit sinn fir déi nächst Rentrée. De Coronavirus huet d'Schoul richteg duerchernee gerëselt an un eis ass et elo ze kucken, datt de Coronavirus net eenzel Schoulcarrièren aus der Bunn gehäit. A besonnesch dorobber sollte mer an deene leschten Deeg vun dësem Schouljoer eis konzentréieren. An och besonnesch dofir sinn déi zousätzlech Schouldeeg och hei nach eng Kéier besonnesch wichteg. A mir wäerten och an deenen nächste Wochen nach geziilte Mesurë presentéiere kënnen, wéi mer och während der Schoulvakanz an wéi mer awer och ronderëm d'Rentrée an no der Rentrée am nächste September op déi dote Problematik ganz geziilt an duerch zousätzleche Mesurë kënnen agoen. Eng weider wichteg Präzisioun vläicht fir d'Grondschoulen ass, datt mer hei ganz bewosst vun engem Zesummeféiere vun den A an de B-Gruppe schwätzen an engem Klassesall. Lo gëtt et awer Schüler, déi an der Übungswoch doheem bliwwe sinn. Dat ass am Prinzip och an Zukunft Méiglech, mee och deene Kanner gi mer hei d'Méiglechkeet, déi zwou Wochen am gemeinsamen Unterrecht kënnen deelzehuelen. D'Eltere sollen do einfach hirem Enseignant Bescheed soen, grad ewéi och der Maison Relais, wann ee fir déi doten Deeg nomëttes dann awer elo wëll vun enger Betreiung Gebrauch maachen. Mir bleiwen zwar bis zum Schluss vum Schouljoer beim Horaire vun 8 bis eng Auer, also bei 25 Leçons, wäerten awer schonn ab e Méinden am Fondamental, do wou et méiglech ass, de Schoulsport dobannen an dobaussen erlaben. Et ass um Enseignant, fir hei ze jugéieren, wéi eng Prioritéiten en an de jeeweilege Fächer wëll fir de Rescht vum Schouljoer setzen. An do steet no där laanger Faste vum Confinement de Sport an d'Beweegung sécherlech och ganz uewen op der Lëscht. An ech wëll och hei nach eng Kéier deen Appell widderhuelen, deen ech scho gemaach hunn, fir besonnesch vill Aktivitéiten dobaussen ze maachen, an der fräier Natur, do wou ee sech ganz einfach fräi beweege kann. A mer wësse jo och, datt de Risiko fir sech unzestiechen dobaussen ëm e Villfacht méi geréng ass ewéi dobannen. An d'Beweegung huet de Schüler zu Lescht dach awer ganz staark gefeelt. Dat gëllt net nëmmen hei elo fir moies während der Schoulzäit, deen Appell, deen ech maachen, mee eben och ganz besonnesch fir mëttes während der Betreiung. An déi sanitär Reegele fir de Sport sinn eben déi, déi och am Veräinssport gëllen. Hei gëllt eben och, Sport jo, mee Risiko fir d'Gesondheet an d'Schüler, fir de Schüler a vun den Enseignanten ganz kloer nee. Kee Risiko gi mer och weiderhin bei de vulnerabele Schüler an Enseignanten an. Vulnerabel Schüler bleiwen an der Reegel doheem a ginn weiderhin op Distanz enseignéiert. Vulnerabel Enseignanten intervenéieren och vun doheem aus. An och wann de Risiko momentan iergendzwousch zu Lëtzebuerg mam Covid 19 ugestach ze ginn dach extrem geréng ass, sou versti mer d'Suergen, an d'Ängschte vun deene vulnerabele Matmënschen a mir wäerten si och weiderhi ganz besonnesch protegéieren. Eng Fro, déi mer dacks gestallt gouf an der Lescht, war, ob Ausflich a Schoulkolonien nees méiglech wären. Ausflich an Sorties pédagogiques sinn ab e Méinden, ab den nächste Méinden nees erlaabt. D'Hygiènesreegelen sinn hei déi vum Lieu de destination, Mir wëllen zwar déi lescht Deeg vun dësem Joer ganz besonnesch notzen, fir déi noutwendeg Contenuen ze vermëttelen, op deene mer dann bei der nächster Rentrée wëllen opbauen, mee mir sinn eis awer och absolut bewosst, datt mer dee Programm do vun de fënnef Leçonen am Dag och mussen opgelackert gestalten an och de Wocheprogramm mussen opgelackert gestalten. Grad elo brauchen d'Schüler och mol Distanz, net Distanz zu hire Matmënschen, dat haten se laang genuch, mee Distanz zum Corona-Alldag. An do kann en Ausfluch an d'Normalitéit, wéi mer se an der Corona-Zäit eben net kannt hunn, kann vu ganz grousser Hëllef sinn. Duerfir sinn d'Dagesausflich eben erlaabt Allerdings wäerte mer weiderhi recommandéieren, Iwwernuechtungen ze evitéieren, soudatt déi klassesch Schoulkolonie eben op déi muss verzicht ginn bis de 15. Juli. Heiansdo mierkt een eréischt esou richteg, wat Normalitéit bedeit huet, wann ee se vun engem Dag op deen aneren net méi huet. Op villes hunn déi Jonk musse verzichten, bei wäitem net nëmmen op d'Schoul, op d'Frëndschaft, op hiert soziaalt Liewen, op Fräiheet an Autonomie, op Sport a Beweegung. Wa mer wëllen, datt déi Jonk gutt aus der Coronakris erauskommen, da musse mer déi Wochen, déi elo kommen, notzen, fir hinnen dat alles zeréck ze ginn, wat mer hinnen esou laang virenthalen hunn. Et war richteg. d'Schoulen an d'Betreiungsstrukturen am Mäerz vun engem Dag op deen aneren zouzemaachen. Et war och richteg, se viru véier Woche ganz virsiichteg nees opzemaachen. An elo ass et och wichteg a richteg, datt dës weider Schrëtt a Richtung Normalitéit vun eise Schoulen a Betreiungsstrukture kënne gemaach ginn. esou wéi den Apprentissage à distance mat vill Improvisatioun an Engagement vun allen Acteuren konnt geléngen, esou wéi jiddereen den A-B-Modell mat geplangt a mat ëmgesat huet an sech och do maximal engagéiert huet, esou sinn ech och dervun iwwerzeegt, datt d'Zesummeféieren vun den ganze Klassen mat der Ënnerstëtzung vun allen Acteuren méiglech ass an esou d'Kanner an déi Jonk nach emol maximal dovunner kënne profitéieren. an och jidderee, Schüler, Elteren an Enseignant, an der Gewëssheet an d'grouss Vakanz kënne goen, datt mer de Maximum nach emol aus dësem Endspurt, fir bei déi grouss Vakanz ze kommen, gemaach hunn an datt am September eng den Ëmstänn entspriechend normal Rentrée ka preparéiert ginn. Ech soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet. A still selbstverständlech zur Verfügung, falls nach sollte Froe sinn.
Gudden Owend, David Marques fir de Quotidien. Meng éischt Prezisiounsfro, wat d'Sportsaktivitéiten ubelaangt, ass just fir de Fondamental an net am Secondaire. Datt mer d'Enseignanten encouragéieren, innerhalb vun deene 25 Leçonen och sportlech Aktivitéiten mat virzegesinn, dat gëllt fir de Fondamental. Dat ass am Secondaire natierlech aneschters, well éischtens do bei 25 Leçonen hu mer jo missen d'Zuel vun de Stonnen och reduzéieren an do hu mer natierlech och en Enseignant pro Fach. An elo ass et esou, datt d'Sportsproffe ganz dacks aneschters agesat ginn, zum Beispill fir vulnerabel Enseignanten op deene Klassen ze ersetzen, soudatt dat do innerhalb vun deene 25 Leçonen net esou einfach méiglech ass a mer och zum Deel d'Leit net disponibel hunn. An duerfir musse mer leider am Secondaire nach dorobber verzichten. Gutt, wat d'Consultatiounen ubelaangt, da gouft jo an de leschte Wochen ëmmer nees kritiséiert, dass Der beispillsweis d'Gewerkschafte just informéiert hutt an net richteg consultéiert hutt. Wat war elo déi déi Echoen, déi Der dës Woch kritt hutt? War dat awer elo méi e konstruktiven Dialog? Wéi hutt Der dat empfonnt? Also ech hunn den Dialog, dee mer virdrun haten, als als konstruktiv empfonnt, oppen, och wa mer ënnerschiddlech Meinungen haten. An ech denken, datt dat ganz normal ass, ënnerschiddlech Meinungen och an esou en Diskussiounen ze hunn, déi hu mer och an anere Punkten. A grad an dëser Phas, wou mer duerch eng Kris ginn, ass et och noutwendeg, datt och an enger Phas, wou d'Regierung awer extra Pouvoiren hat an deene leschte Méint, datt dat och vu bausse kritesch begleet gëtt. An ech hunn déi Kritik do och ëmmer als eng Beräicherung empfonnt. A munnech Saache si sécherlech och agefloss, och wann dat net no baussen ëmmer esou dokumentéiert ginn ass, Ech wëll awer och soen, consultéieren heescht gutt nolauschteren a probéieren ze verstoen, Argumenter ze verstoen a Kritiken opzehuelen an och selwer kritesch dann vläicht emol mat der eegener Positioun ëmzegoen. Mee heescht awer och, a grad an enger Situatioun wéi mer elo sinn, musse kënnen Décisiounen ze huelen, Décisiounen och a Momenter, wou vläicht déi eenzel Acteuren net ëmmer unanime waren. An dat war sécherlech och hei elo net de Fall. Ech menge wann een déi lescht Deeg och an der Presse d'Stellungname gelies huet, dann ass dat vu dach éischter virsichtegen a skepteschen Haltunge gaange firwat mer dat dote elo wëlle maachen, bis hin zu Reaktioun, déi éischter gesot hunn, Bah, maacht et net eréischt den 29 Juni, wat et wann ech rifft vun vum Mar de Moien aus vum Mar de Moien aus un. Mir hunn duerfir ëmmer gutt nogelauschtert a probéiert erauszefilteren, wat eng Plus-value kéint sinn a wou mer och valabel Äntwerte kënnen drop drop fannen. An do ass munneches och mat agefloss, mee awer hu mer eis net dervun ofhale gelooss, Décisiounen ze huelen. Gutt, ier ech d'Wuert dann un d'Kollege weiderginn, Bei de Sportaktivitéiten nach eng Prezisiounsfro, Et ass jo dann dobaussen, dobannen, dat heescht och an de Schwämmen, oder sinn déi nach zou? Heescht am Prinzip och an de Schwämmen, wann d'Schwämmen op sinn. Dat heescht, mir halen eis do un all déi Regeln, déi fir de Veräinssport gëllen oder de Breedesport gëllen. An déi sinn dann och ze respektéieren. Am Fall, wou et dobannen ass, si se sécherlech nach eng Kéier méi schwiereg ze erfëllen, wéi am Fall, wou et dobaussen ass. Duerfir ass schonn eng Recommandatioun, besonnesch och dobausse Sport ze maachen. Mee wann d'Halen disponibel sinn, wat net onbedéngt muss sinn, well och elo zum Beispill nach Nomëttes d'Betreiung mol dacks an enger Sportshal assuréiert Gouf, mee wann dat de Fall ass, da kann dat och do sinn, mee dann hält ee sech eeben, wann een do Handball spillt, un déi selwecht Reegelen, wéi och den Handballstrainer sech mat senger Ekipp muss halen.
Sou, gudden Owend. Ech hunn och en puer Froen. An zwar wollt ech äerst mol wëssen, wéi vill Schüler wurden eigentlech insgesamt in der Zäit elo no dem Lockdown positiv getest an wéi vill goufen dann dono isoléiert? Dann géif mech interesséieren, wéi vill goufen an den leschten 3 Deeg positiv getest? An wéi vill goufen do isoléiert? An dann, well een do iwwerhapt näischt méi von héiert, géif mech interesséieren, ob eigentlech déi Ad hoc Grupp, déi do vom Premier aberuff gouf, ob déi eigentlech bei den Décisiounen, déi elo hei geholl ginn, well dat jo och awer en grosse Segment ass, Bildung, gesellschaftlecht an esou weider, ob déi do eigentlech abezu gëtt? Und falls déi dat gëtt, ob Dir wësst en wat fir enger Manéier? Jo, also mir hunn Deelinformatiounen, loosse mer esou soen, iwwer positiv geteste Schüler respektiv Enseignanten, well mer dat matkréien, well dann natierlech de Schüler an der Reegel isoléiert gëtt, och aner Schüler ronderëm getest ginn, mol a Quarantän kommen. Dat selwecht gëllt fir Enseignanten. Mir hunn awer keng detailléiert Chifferen doriwwer. An ech denken, datt dat och normal ass, datt net all Kéiers Een als Patron oder als responsabele Minister muss informéiert ginn, wann dat a sengem Secteur de Fall ass. Trotzdeem gëtt et do ganz dacks en Austausch vun deenen, déi mir, ech kann Iech elo eng Schätzzuel nennen, well ech se och op anere Plaze genannt hunn, zanter der Ouverture vun de Schoulen de véierte Mee, vun deenen, déi mir Kenntnis hu schätze mer, datt mer ronn eng 15 Fäll An de Schoulen hate Schüler, Enseignanten, Fondamental a Secondaire gemëscht. Ech hunn awer elo keng präzis Chifferen, wat déi lescht dräi Deeg ubelaangt, muss ech soen.
Also dat sinn déi positiv getest, dat sinn awer net déi isoléiert. Dat heescht, bei den Isoléierten hutt Dir do och eng Schätzung eventuell? Jiddereen, dee positiv getest gëtt, gëtt och isoléiert. Dann ass et awer esou, datt et ka sinn, datt déi, déi an enkem Kontakt mat deem Schüler oder deem Enseignant waren, datt déi a Quarantän kommen. Dat ass och net all Kéiers esou vu vireran ofzegesi wéi vill datt dat der sinn. Déi ginn dann och getest a soubal se dann och negativ getest sinn, dann ass déi Isolatioun och do, déi Quarantän do erëm eng Kéier op en Enn. Mee dat ass alkes eigentlech cas par cas, wou dat gekuckt gëtt. Mir sinn duerch déi Sécherheetsmesuren, déi mer an der Schoul bis elo haten an och weider wäerten hunn, ass et net esou, datt dann onbedéngt ganz Klasse mussen a Quarantän kommen, well mer awer kucken, datt mer esou wäit wéi méiglech Ofstand halen, respektiv aner Sécherheetsmesuren an aner Hygiènesmesurë respektéieren, esou datt do en enke Kontakt net direkt net direkt ginn ass, och wann een zum Beispill zesummen an enger Klass ass oder mat zesummen eng aner Aktivitéit gemaach huet.
An déi Ad-hoc-Grupp? Déi Ad-hoc-Grupp ass hei net consultéiert ginn. Déi Ad-hoc-Grupp beréit de Staatsminister a senger koordinativer Aufgab. Mir hunn natierlech virun allem hei och Kontakt gehat mat anere Ministèren, mat aneren Instanzen. An op Regierungsniveau war déi Koordinatioun hei, si mer hei mat Matgelaf a war alles ofgeschwat, mä déi doten Ad-hoc-Grupp huet net elo hei interferéiert. Erlaabt mir vläicht dann nach eng Fro an de Forschungsminister, well en deem Testing do ass jo eigentlech och virgesinn ginn, an dat gëtt elo och gemaach, esou Clusteren eeben ze bilden. Dir sidd jo selwer och kuerz drop agaang. Aner Länner hunn sech decidéiert fir op mannst déi déi Aart a Weis wéi een déi Clusteren forméiert huet an esou weider fir dat ze publizéieren. Och Dir hat mol en bësschen an Aussicht gestallt dat een méi géif gesinn ëgwann eng Kéier. Ass do villäicht jo mol eppes méi Präzises ze wëssen speziell fir den Educatiounssektor an fir den Betreiungssecteur? Jo, ech denken, datt dat absolut kee Problem ass, do iech méi Informatiounen zoukommen ze loossen. An dat gëllt fir dee Beräich, fir deen ech och als Minister ebe responsabel sinn, Betreiung a Schoul, wou mer et jo och intensiv maachen. Ech hu lo hei nach eng Kéier erkläert, datt mer all d'Acteuren hei, an dat Schüler wéi Enseignanten, wéi Educateuren, a Gruppe vu 5 andeelen, déi dann wocheweis alt Kess een aneren aus där Grupp getest gëtt, fir doduerjer eigentlech e permanente Querschnëtt, all Woch eng Foto eigentlech vun der Situatioun ze hunn. Déi Foto ass natierlech nëmme komplett, wa ganz vill Leit och och matmaachen, dat ass wouer, mee dat geet och nach eng Kéier iwwert dat eraus, wat am Ufank virun enger Rei vu Wochen eigentlech annoncéiert war, wou eigentlech och geduecht war, primär just e representative Querschnëtt ze huelen an deen ze testen an dann eréischt méi breetflächeg ze testen dee Moment, wou dann eppes Opfälleges do festgestallt gi wär. Hei ass, an ech fannen dat normal, si mer amgaangen, datt dat ausgeriicht gëtt, austaréiert gëtt a gekuckt gëtt, wéi den Testing, den Deconfinement, sief et hei vum ganze Bildungswiesen, sief et awer och vun anere gesellschaftleche Beräicher, kann begleeden a wéi mer eng maximal Sécherheet, mä eng maximaler Normalitéit och kënnen kréien. An do denken ech, ass déi Approche, déi mer elo hei hunn, eng interessant, déi och sécherlech nach eng Kéier interessant wäert sinn, fir bei der Schoulrentrée da kënnen eis eng zousätzlech Sécherheet ze ginn. An duerfir waarden ech eigentlech gespaant hei op Resultater. Mir hu jo och an deene leschte Wochen wéi mer den Testing ugefaangen hunn, nodeems mer d'Schüler, déi d'Première gemaach hunn, an och hir Enseignanten getest hunn, jo éischter e bëssen op d'Brems gedréckt mam Testen, well et sollt méi schnell weider getest ginn, wéi dat elo finalement gemaach gouf. Mee mer hunn dat virun allem gemaach, well mer gemierkt hunn, datt mer ganz, ganz wéineg positiv Fäll haten. A ganz vill Leit ze testen, fir ganz wéineg positiv Fäll einfach just ze fannen, dat ass dann och ëm eng Kéier eng Fro, ob mer d'Ressourcen do nach richteg uwenden. Hei gi mer elo nach eng Kéier en däitlech méi grousse Schratt a Richtung Deconfinement, andeems mer déi Gruppen do ebe beieneen leeën, andeems mer do net méi an all Situatioun och d'Distanzreegel wäerten anhalen. An do interesséiert et eis eben, ob dat elo wierklech zu enger Reaktioun féiert an ob mer hei en Instrument hunn, wou mer dat da mierken, a mer wäerten et mierken, wann et de Fall ass, an dann och kënnen deementspriechend reagéieren, reagéieren op der enger Säit, mat massiven Tester, fir dann déi, déi positiv sinn, ze isoléieren a fir de Rescht de Schoulbetrib esou wäit et geet dann awer normal lafen ze loossen, reagéieren awer och, andeems ee vläicht déi eng oder déi aner Mesure, déi elo ofgeschaaft gouf, nach eng Kéier muss vläicht erëm héich zéien. An dat ass et, wat mer déi nächst Wochen a wahrscheinlech Méint musse maachen. An et ass dat, wat ech soen, mam Virus léieren ze liewen. An do kann den Testing eis eng Hëllef ginn.
Maxi Pesch, Radio 10,7. Gëtt et schonn eng Estimatioun, wéi vill Iwwerstonne beim Personal zënter der Reprise vun der Schoul bis zur Vakanz wäerten ufalen? Et gëtt, ech kann lech elo net soen, mee mer hunn natierlech en Iwwerbléck doriwwer, well ganz vill Leit vun der Maman Fondamental si jo opgeruff ginn, mir hunn se encouragéiert, fräiwëlleg Iwwerstonnen ze maachen. An do wësse mer et natierlech. An e Gros vun den Agenten am Fondamental huet spontan gesot, Jo, mir wëllen zwou, dräi oder véier Iwwerstonne man, fir eigentlech op déi 25 Leçonen do ze kommen, fir déi och dann eegestänneg kënnen ze assuréieren. An ech sinn immens dankbar dofir, fir deen Engagement. An dat ass ee Beispill, wat weist, ewéiwäit d'Enseignanten hei mathëllefen. An dat sinn net nëmmen d'Enseignanten, dat sinn d'Educateuren, dat sinn d'Leit an den Equipes de soutien, déi ronderëm sinn, dat sinn och eis Leit an den Direktiounen, och déi administrativ. A jidderee probéiert hei de Maximum ze maachen. Ech kann Iech awer gären de Chiffer nosiche loossen, wat mer haut do zum Beispill am Fondamental scho wëssen, wat un Iwwerstonne geleescht wäert ginn, an dann dono och eng Kéier de Bilan ze maachen, wat un zousätzlech Stonnen derbäikomm ass. Och wat un zousätzleche Kontrakter dobäi komm ass, well mer hu jo awer ëmmerhin iwwer 1.000 Leit à durée déterminée elo engagéiert, fir den AB-Modell kënnen weiderlafen ze loossen, respektiv elo och bei där heiter Transitioun derbäi ze bleiwen an d'Enseignanten an de Klassen ze ënnerstëtzen, fir besser ze differenzéieren.
Da géif ech nach eng Fro iwwert d'Crèche stellen. Do war jo nach net ganz kloer definéiert, wéi et nom 15. Juli soll weidergoen. Hutt Der do an der Zwëschenzäit schonn nei Pläng, respektiv wéi soll do kommunizéiert ginn? Wa mer eis elo Rendez-vous fir nächste Freideg géife ginn, da sinn ech ganz optimistesch, datt mer do eng präzis Äntwert kënnen drop hunn. Ech mengen, dat muss dann net eng ganz Pressekonferenz ginn, mee mer solle mol dovun ausgoen, datt mer och fir d'Crèchen nom 15 Juli awer nach e grouse Schrëtt a Richtung Normalitéit kënne maachen, virun allem wat d'Gruppegréissten ubelaangt. Mee dat wäerte mer am Laf vun der nächster Woch och mat der Santé diskutéieren. An dann wäert ech dem Regierungsrot och do e Freideg eng Propose maachen, wat déi nächst Etapp am Deconfinement vun de Crèchen ass.
Well et elo nach eng Kéier ëm déi Crèche geet, Ech hat eng Fro, déi hat ech och schonn dem Ministère gestallt, an leider si mir eis do nach net esou richteg zu engem Ergebnes komm, mä villäicht wësst Dir et jo, Här Meisch, Bei der Fro vun deem, bei den Crèchen, bei den Privatbetreibern, do stellt sech déi Fro, ob dee Congé pour raisons familiales, deen jo och do vun verschiddenen Educateuren an Educatricë geholl gouf, ob deen eigentlech spéter muss zrëckbezuelt ginn un den Stat, well en eigentlech souzesoan eng Cumulatioun vun staatlech Hëllefen net daf maachen. An ech hunn elo, wéi ech elo recherchéiert hat, zwou Antworten héieren. Déi eng hunn gesot, Jo, déi müssen zrückbezuelt ginn. An déi aner hunn gesot, Nee, dat ass awer Charge patronale, eigentlech zielt dat net aus, dat kënnt net aus dem selwechten Dëppen. An dowéinst wär dat elo, géif dat net unter déi Anticumul do falen. Jo, dat ass eng interessant Fro, dat doten. Ech kann och net alleng dorobber äntwerten, well de Congé pour raisons familiales jo net aus eisem Ministère gemaach gëtt. Mee et ass scho kloer, datt d'Regierung huet eng Grondrichtung, fir ze soen, wa mer engem Secteur iwwert deen ee Wee gehollef hunn, da kann en net och nach fir deeselwechte Besoin iwwert deen anere Wee gehollef kréien. A mir haten déi doten Diskussioun och scho mol bei der Kuerzaarbecht, wou kloer gesot ginn ass, jo mir hëllefen de Privatcrèchen, fir dës Situatioun hei ze iwwerstoen, andeems mer jo gesot hunn, de Chèque-service, hir Recetten iwwert de Chèque-service, déi lafe weider esou wéi se am Mäerz waren, opgrond vun den Aschreiwungszuelen am Mäerz. Da kann et net sinn, datt parallel een eng aner Hëllef kritt wéi zum Beispill d'Kuerzaarbecht. An déi selwecht Logik, géif ech op jidde Fall emol soen, misst sech applizéiere fir Fir de Congé pour raisons familiales muss ech awer sécherlech mam Kolleg Romain Schneider an dem Dan Kersch nach eng Kéier ofschwätzen.
Okay, merci. Gutt, da soen ech Iech villmools Merci. Heimadder hu mer e grouse weidere Schrëtt a Richtung Deconfinement gemaach, mä wéi d'Froen och elo erginn hunn, bleiwen awer nach eng Rei vun oppene Froen an och Decisiounen a Richtung Normaliséierung vun dem ganze Bildungsberäich, ze huelen, déi mer och weiderhin Schrëtt Schrëtt fir Schrëtt wäerte maachen, nodeems mer d'Erfahrungen gesammelt hunn an dann och eng Kéier gekuckt hunn, wat en nächste logesche Schrëtt ass, deen ze veräntwerten ass. Villmools Merci.